Чӑваш халӑх юмахӗ ҫӗр ҫинче мӗн вӑйлӑ? Пӗр патша ӗлӗк-авал ҫӗр ҫинче мӗн вӑйлине пӗлесшӗн пулнӑ. Тӗрӗс калакана вӑл ҫур патшалӑхне пама пулнӑ тет. Патша сӑмахне халӑха пӗлтернӗ. Вара патша патне тӑхӑр ҫын пуҫтарӑннӑ. Мельник, ҫунса кайнӑ ҫын, пулӑҫ, тимӗрҫӗ, ҫар пуҫлӑхӗ, каччӑ, усламҫӑ, евчӗ тата кукша. Патша хӑй патне пуҫтарчӗ те тепӗр ҫӗре. Кам ҫӗр ҫинче тивӗли, тӗрӗс калӑр, тесе каларӗ тет. чи малтан Мельник калать тет. Ҫӗр ҫинче ман шутпа ҫил чи вӑйли тесе каларӗ тет. Ҫил арман чунне ҫавӑрать. Алхасса кайсан арман ҫунаттисене те хуҫать тесе калать тет. Кунпа ҫунса кайнӑ ҫын пачах килӗшесшӗн мар тет. Ҫил вӗрсен-вӗрсен хӑех чаранать. Вут чи вӑйлли ҫӗр ҫинче, тесе калать тет. Ак ман кил-ҫуртӑма ним хӑварми ҫунтарса ячӗ, ҫӳпӗ те хӑвармарӗ, тесе калать тет хуйхӑрса. Пулӑҫа ӑна хирӗҫ ҫапла каларӗ тет. Вута ҫунса пӗтсен хӑех сӳнет. Шыв чи вӑйлли ҫӗр ҫинче. Эсир курнӑ-и ҫуркунне епле сарӑлса каять вӑл? пӗвесене, кӳлӗсене шӑтарса тухать, тесе каларӗ те. Шыв ҫуркунне кӑна вӑйлӑ вӑл, тесе калать тет тимӗрҫӗ. Ҫуллахи шӑрӑхра типсе ларать, хӗллехи сивӗпе шӑнса ларать, чи вӑйли тимӗр. Тимӗр пур та юман тымарӗсене касать, тимӗр тупӑ аякка перет, Тимӗрхӗҫ улпут пуҫне те касать тесе калать тет. Ҫар пуҫлӑхӗ сиксе тӑчӗ тет те. Тимӗр тутӑхать-ҫке, паттӑр чи вӑйли, тесе калать тет. Ак ман паттӑрсем тӑшман ҫарӗсене хиреҫҫӗ. Паттӑрсем пулмасан кам сыхлӗ патшалӑха? тесе каларӗ тет. Каччӑ ӑна хирӗҫ калать тет. Паттӑр тем пек вӑйлӑ пулсан та ӑна хитре хӗр илӗртет. Хитре хӗр ҫине никам та алӑ хураймасть. Хитре хӗр пӗрре пӑхсах патшана та хӑймалла ҫавӑрма пултарать, тесе каларӗ тет. Усламҫӑ кулса ячӗ тет. Хитре хӗрсене те укҫалла илеҫҫӗ-ҫке, тесе калать тет. Укҫа нимрен вӑйли тӗнчере. Укҫа пулсан ухмах та улпута тухать. Укҫашӑн пуп та икӗ хут венчет тӑвать. Укҫа тӗрме алӑкне те уҫать. Вӑраха та рая илсе кӗртет. Патша та укҫасӑр пурӑнаймасть. Ҫапла каларӗ тет усламҫӑ и укҫа енчӗкне силлесе. Ҫапла укҫапа темӗн те илме пулать. Анчах укҫи пурӑн те ҫук-ҫке, ӑна тупма пӗлмелле, тесе калать тет евчӗ. Нимрен те вӑйлли ҫӗр ҫинче Шӑмӑсӑр чӗлхе. Усламҫа усламҫӑ сутать. Йӑпӑлтисем пуҫлӑхсене ырӑ пулаҫҫӗ. Пуҫлӑхсем халӑха пусмӑрлаҫҫӗ, тесе каларӗ тет. Ҫакна йӑлтах шӑмӑсӑр чӗлхе тӑвать. Шӑмӑсӑр чӗлхене пулах патшалӑхсем тытӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫапла нумайччен калаҫрӗҫ тет, канашларӗҫ тет пухӑннӑ ҫынсем. Пӗр кукша ҫеҫ чӗнмесӗр ларать тет. Ҫакна патша асӑрхарӗ тет те. Эсӗ мӗн нимӗн те чӗнместӗн. Кам тӗрӗс каларӗ? Эсӗ мӗнле шутлатӑн? Тӗрӗссине кала, тесе калать тет. Ман шутпа, тесе каларӗ тет кукша, чи вӑйли ҫӗр ҫинче, Чӑн сӑмах. Чӑн сӑмах ҫил пек ҫивчӗ, вут пек вӗри, ҫурхи шыв пек сарӑлать, витӗр шӑтарса тухать. Чӑн сӑмах тимӗр пек вичкӗн, паттӑра вӑй парать. Имшерккине аталанма хал парать, хитре хӗрсене ӑс парать. Чӑн сӑмаха пӗтересшӗн усламҫӑсем пӗр-пӗрне пӗтӗм усламне параҫҫӗ. Чӑн сӑмах суеҫӗсен суйине палӑртать. Кам ӗненӗ вара Елчӗне? Чӑн сӑмах тутӑхмасть, кивелмест, шывра путмасть, вутра та ҫунмасть. Ҫӗре пулсан та ҫӗрте те ҫӗрмест, ӗмӗр, ӗмӗр пурӑнать. Ман сӑмах тӗрӗс. Патша, сан сӑмаху тӗрӗс пулсан, ҫур патшалӑхна мана пар, тесе каларӗ тет. Анчах патша чӗлхи евчӗ чӗлхи пек пулнӑ иккен. Кукшана итлемерӗ тет вӑл. нимӗн те памарӗ. Ӑна хӑваласа яма хушрӗ тет. Хура халӑх ев кукша чӑн сӑмахне илтнӗ, суя патшана патшан суя патшан мӗнпур ҫӗрне туртса илнӗ тет. Хӑйне тинӗсри утрава кайса янӑ тет. Ҫапла, ачасем, тӗнчере Чи валли вӑл чӑн сӑмах. Юмах ятӑм, юптартӑм, пӗр сӑмах та суймарӑм.